Балалар, эшне башлар алдыннан башлап, кулларыбызны юаеп, ярамы кереп давайте монда. Бүген татар халык ашы кысты буеп пешерергә өйрәнәбез. Иң башта эшне башлар алдыннан онны әзерләйбез, әйбәт. Кемнәр әле минем ярдәмчегә? Кем исемегез?

Хәзер монда куеп торабыз идәкне. Онны болайрак итеп куябыз. Шуннан соң җылы сөт кирәк инде. Сөтне без әз генә җылытып алдык. Менә хәзер аңа кайнар суда салам. Суынып китмәсен өчен. Менә ул чәй болайрак итсә. Җылыкай сөт әзерләйбез, әйбәт. Камыр өчен син әйдә тотасыңмы? Моны сал. Сал шушы.

Аны әйтеп шама белән салайбыз микән? Шуны хәзер шушы онны сала башлыйбыз да, әкрен генә. Амыр басабыз инде. Салып салып торасың әкрен генә. Син әкрен генә салып торасың, син кулың белән булай итеп батайсың. Резко түгел, ярамы? Әкрен генә. Кискен түгел. Булай итеп, бу якка таба, бу якка таба. Вот. Менә син сала торасың. Колбаса атыры. Хәзер онны сал әле. Салда. Шушында туктап тор, ярымы? Шушы он өстенә. Сөт өстенә генә салмыйлар. Он өстенә солы салабыз, ярымы? Мына әйтәтеп. Мына, балды. Хәзер все. Дальше ясап бетерәбез камырны, сал тагын. Бу кыстыбыйның тышы була инде. Эчлегенә бәрәңге белән пешерергә дә була, дары ярмасы белән дә. Без бүген дары ярмасыннан пешерелгән ботка белән ясап карыйбыз кыстыбыйны. Бик тәмле була. Элек халыклар шулай пешергәннәр, элекке кешеләр. Тагын берәр кешене шулай итеп карасы киләме? Да. Да. Да. Давай, әйдәгез әле, барыгыз да өйрәнегез. Бик каты җилпемәчәннәр. Байтал, байтал. Менә менә шул тәртиптән. Була, тырышасың, молодец. Әсим шулай кертеп бота. Хәзер күренә башлай ул. Ни, җиткәнлеге, җитмәгәнлеге хәзер күренә башлай. Менә шулай итеп камырны оештырып бетерәбез. Ял итергә куябыз, бәләкәй генә камырларның барсын да әз генә ял итсеннәр дип. Синекен да оештырып утырабыз ма? Шулай кердек. Син әйдә болай кердек. Аңладыгызмы барыгыздан ничек икәнен? Ишекне ташласайбыз. Шулай кертеп түгәрәкләр ясайбыз да монда ял итәргә боларын куябыз, ә берсен эшли башлыйбыз. Ансаң каплап куйган чагында әйбәт була инде. Кемнәрнең җәеп карасы килә, кемнең аклау белән эшләгәне бар? Әйдә, менә сиңа ха, пычак бирәм. Ничәгә бүләбез монаны? Кая рулыйк әле? Берәү, икәү, өчәү. Биш итеп карыйк әле зур буламы икән? Моны әйтертеп.

Бер иттереп җибәрдең, әйләндер. Ха, шушылай итәбез дә, тегендә алып керәбез, калтырырга ярамы? Кайсыгыз керәчәк? Мен тотам, әйдә. Тегендә керәбез дә, хәзер калтырышып. Менә шушында салабыз да, башта бер ягын, потом икенче ягын беләсез инде кыстыбый нәй бит. Мыналай, мыналай тертеп, нәйләре күпереп-күпереп чыга ул, тимгел-тимгел булып. Шуннан инде дары ярмасы

Хәзер кыздырып карыйбыз, матур гына булып кызарса ярый да инде. Әй, шулай иттерде, вот әйләндереп салып алды. Менә монысы юкара, кыягаз кебек. Кил. Менә алай итеп салдым, камыр, әйдә җылы килеш. Салганың бармы? Әйдә, әле тоткасын сал әле. Менә шулай ярты ягына, ярыймы? Менә бу ярты ягына. Менә алай, менә алай. Сал, сал. Алды, тагын сал. Тагын ал. Тагын сал. Әзрәк сыман тыйылмыймы? Әзрәк сыман. Тагын чак кына кирәкме? Менә бер тар. Менә. Каплатасыңмы үзең? Әйдә әле каплатып куям. Каплатта и лай итеп кырыен басыбрак, басыбрак, басыбрак мыналай. Басыбрак. О, ашылып төшеп йөрмәсен өчен. Менә әзер кыстыбый булды, әйме? Хәзер үзең майлап та кит инде, әйдә.

Менә безнең әзер кыстыбыйлар, әйдик менә. Кызлар менә актив катнашкан кешеләргә мин хәзер бүләкләр бирәм. Син молодец, әйбәт итеп камырны җәйдең, кулыңнан килешеп тора, менә хәзер сезгә бүләкләйем сезне. Кемдер җәеп торды, кемдер камырын ярдәмләште, кемдер эшен эшләште, кемдер мойлашты. Молодцы, актив катнаштыгыз.